Бинаны уйлыйбыз, 1160 нчы елларда салына башлаган дип, менә бу кечкенә бинасы аның беренче салынган. Алар аны тәрәз бик күп монда ни өчендер. Кибет, монда соңрак кибет булган. Башта өй дип планлаштырылган булып икән, итеп кибет өчен бу тамаша тәрәз куймаслар дип, монда ике тәрәзә, 4, 6, 7, 8, 9, 10 тәрәзә булган бу бер өйдә. Аннан соң Шушы кечкенә бинага өстәп ике этажын салганнар. Түбән Сәрдәйптә йөргәннәр, аннан соң Яңа Сәрдәйптә йөргән, ә безнең авылны Югары Сәрдәй, Иске Сәрдәй дип аталган. Һәм менә ул Рус Сәрдәсе дип әйтәбез без аны халык телендә. Рус Сәрдәсе авылында анда су тегермәне булган. Менә шу су тегермәнен салганнар 1860 елларны, аның стенасына кирпечтән прям ул дата куелган булган ясалып, олылар әйтүенчә. Менә без аны шушы теорияне туры китереп әйтәбез. Скорее всего, суга ярамаган кирпичне браковать итеп, булар сатып алган булырга тиеш ул вакытта. 23 елгы туган 1823 елны туган абый салган бу йортны иң беренче мәктәптә укытучы никифов рана григорьевна математика укытучысы бер елны мәктәпләр арасында конкурс ачалар һәм мәктәпләргә музейлар ачарга кушалар Һәм мәктәптә ул безнең икенче этажда бер бүлмә, дүрт тәрәзәле зур, иң зур бүлмәгә музей ачып җибәрә. Ул була где-то 88 нче еллар. Шуннан соң әкрен-әкрен безнең оптимизация бара-бара ул бинаны кирәк булды бушатырга һәм алар бу музейны икенче этажга куйдылар. Икенче этажда үзенә генә торды башта. Аннары инде әкрен-әкрен менә бу бинаны тулаем Районда безнең отдел культурага Согбанова Рушания Киямовна килде. Менә аның белән берлектә безнең авылда музей ачарга уйладылар. Һәм 2003 елны менә шушы зданиены ремонтлап бетергәннән соң безнең авылда официальный вакытта да ул как отдельный юрлицо буларак шушы туган якны өйрәнү музее иттереп һәм республикада бердәнбер керәшеннәргә бәйле музей ачылды. Ну аны 2010 елны юрлицоны бетерәләр һәм безне Питрәчнең Туган якны өйрәнү музеена как филиал итеп кушалар. Питрәч Туган якны өйрәнү музее безнең как бы специализация алып бара районда рус белән татарныкын. Бездә инде күбрәк керәшен буенча да бара инде. Экспонатлар алар халыктан әкрен әкрен әкрен әкрен килә. Һаман әкрен сандык төпләреннән чыга чыга, картая картая кешеләр аны соң ничектер бу ил белән югаласын белеп әкреннән әкрен алып киләләр. Менә чү без плантера алды дип әйтәбез. Тәре алды. Тәре алды. Безнең почмакта бит иконалар тора. Иконостас аларны без шушы каплыйлар тәре аллары белән Без аны кайчан килеп чыкканын әйтә алмыйбыз, но, скорее всего, Советлар Союзы власты вакытында менә бу тәрәлне каплау туры килгәндер инде, чөнки тәреләрне аларга кушканнар бит өйләрдән, э, менә бу тәрәлне каплаганнар һәм аны әкрен-әкрен киленнәр инде матур да булсын өчен чигә башлаганнар. Менә игътибар итсәгез, чәчәкләр, парлы күгәрченнәр. Парлы күгәрчен беренчедән тынычлык билгесе, икенчедән ул бәхетле семья билгесе. Чөнки моны моны киленнәр алып килә. Һәрбер яң һәрбер килен безгә өйгә килгән вакытта обязательно әпкиле торган аларның бирнәләре бар. Ул тәр алды. Ул өстәлгә скәтер. Хәзер инде клёнка алып киләләр, скатерть алып киләләр инде, түшәк ич инде, парлы мендәр. Аннан соң ну вак төяк урын җыйдым, инде өйләрне киендерү дигән нәрсә булган, алдан ашагалар челтәр үле хәзер инде. И бер ким дигәндә ун сөлге. Обязательно ун сөлге. Алар ипи тутырга, безнең аннан соң загыста язылбыз, шул сөлге как яңа тормышка япасыз, то аяк бастыралар иде инде. Аннан соң бездә кыяматлык дигән, кияү егете, аргыш дигән бездә терминнар бар. Аларга аларның туйлары да кыяматлык, кияү егет аргыш туй алып баручылар алар. Кияү егет белән кыяматлык егет ягыннан, аргыш кыз ягыннан. Аларны обязательно билгеләп торсын өчен менә аларга сөлге бәйлиләр. Диагональ буенча. Менә ул ул өч сөлге сразу алар белән кайтып китә үзләренеке гостиниц буларак. Сабан туйга бер сөлге обязательно бирелә. Трюсынга чиккән сөлге. Ә хәзер ул йолалар бармы сезнең менә бирмә? Саклана, саклана әле саклана.
Теге, ну, авылларда, нитеп, авылларда, авылларда җегеткә кияүгә чыккан вакытта бу әле саклана. Ну, шәһәрдә инде ул тагын шәһәргә чыкканда инде ул тамаша түгел. Бездә православие алганчы тоже исемнәр төрки исемнәр бара. Ул менә татарларда да игътибар иткәнегез булса, Аларда әле тоже баштарак ничектер анда Айтуган, Дәүләткил, Бирде, шундый ике төрле исемнәр бик еш очрый, аннан соң инде исламга кагылышлы исемнәр күбрәк китә. Менә ул бездә дә андый бер кабатлана. Менә безнең әни ягындагы бөтен туганга җырак сүзе кушыла. Җырак әби, җырак дәдәй, җырак бабай, җырак җиңги, менә шулай. Ә әти ягы үз, үз бабай, үз әби. Ә, ә, әни ягын ерак айталар. Ерак айталар. Аңлар шуның өчен. Чөнки әби әби булса, аны соң сорый башлар. Ничек кайсы әбиең? Ә болай үз әбием. Ерак әбием. Ә тагын бит ир-атка тагын хатынның анасы да таса тоже әби бабай буласы. Менә шуңа күрә аңлашылау. Үз әби, ерак әби, тагын әби. Хатын кызларның баш киеме буенча хатын кызның статусын билгеләргә була. Ул яшь кызмы, или ул яңа чыккан кияүгә киленме, или инде ул э, анамы. Э, яшь кызлар чәч тулымын арттан бер генә тулымга үреп йөриләр һәм э, ак калфак дигән баш киемен кияләр. Кайсы бер якларда чәч чәчне әле тагын чәчкап дигән тәңкәле каплавыч белән каплыйлар. Ә алгы ягында ука чәчәк. Бу э, өстәмә бизәнү әйберсе буларак сатылган әлеге вакытта инде. Кыз бала кияүгә чыкканнан соң кәбенгә керә ул. Кәбен венчание бит инде. Кәбенгә керә ул безнең шушы баш киеме белән. Кәбеннән чыкканнан соң аның баш киемен салдыра. Һәм бездә баш бәйләтү юлосы бар. Баш бәйләтү юлосы вакытында хатын-кызның прическасы үзгәрә. Шушы бер тулым сүтелә һәм бер тулымнан Татар халкы сез бит арттан үрәсез чәчне, ә бездә чигәдән үрәләр. Чигәдә ике як чигәдән үрәләр чәч тулымын, һәм бу ике калын як артка килә башның, берсе бер яктан менә, икенче ике яктан менә, һәм анда башта шуны тулымның шуна җеп бәйлиләр, тасмалар, һәм ике тулны берсенә-берсе бәйләп куя. Башта мондый түгәрәк барга килә. Һәм шушы түгәрәк өстеннән иң беренче киңсәләр мәләчлек, мәләнчек дип тә әйтәләр, волосник сүзеннән алынган ул. Күбрәк ул хезмәт итә баш киемнәрен майдан саклар өчен. Чөнки бездә баш киемен юганнар әчегән сөт суы белән аңа һәм каймак салып юганнар. Ул майлы булган чәч, майлы чәчне тарага җиңел һәм ул җыйнак тора. Элекке вакытта хатын-кыз атнага бер тараган чәчен бер тарап үлгән атнага, аннан соң тагын бер атнадан соң, я бер 3-4 көннән соң тагын тагын бер тарау. Көн саен тары чәч сүтеп, чәч интеп утырмаганнар. Ә, шушы мәләнчлек өстеннән инде килә сүрәкә. Сүрәкә ул менә шундый ике колакны каплый. маңгайны каплый һәм чәч инде все мәләс чыгасына үзенең иреннән башка керәшеннәре чәчне бүтән ират күрергә тиеш түгел элек шулай булган менә шундый сүрәкә сүрәкә ул сарок өстенә дә ошаган инде аннан соң тагын ничектер сүрәкә дип ничектер ана сүзенә дә ошатып әйтәләр но точно әле мин пока таба алмыйм аңлатмасын менә ул шундый төрле төрле металл кушып

Ә инде Менделеевск якларына киткән, анда инде мондый тук бүтәнчә төрле. Төрле милләтләр белән яшәү нәтиҗәсендә күпмедер кием дә, тел дә үзгәргән. Менә бу түгәрәк яулык үзе ул шакмак, шактый авыр ул. Просто түгәрәк сүзе аңлата, аның э, семьясы түгәрәк әне дигән сүз. Ягъни ир белән хатын бер түгәрәк э, дигән форманы аңлата. Бу моны хатын-кыз урамга чыккан вакытта яшь килен обязательно 9 ай буена Киеп йөри башына. Тугыз айдан соң салырга рөхсәт бар, чөнки тугыз ай эчендә инде яшь киленнең статусы үзгәрергә тиеш, ул балага узып, бала табарга тиеш. Бала тапканнан соң шушы түгәрәк яулык салына, ну, кайсы бер хатын гомер бетә бала тапмаска мөмкин, шуңа күрә тугыз айдан соң салырга рөхсәт бирелә һәм э, башка ак яулык, ягъни олы яулык бәйләнә. Менә бу олы яулык. Мондый фабрик яулыклар барлыкка килгәнче яулык менә шушындай формада була. Тар һәм озын. Чөнки чөнки э, туку станогында моннан бүтән төрле әйбер ясап булмый. Менә бу шушы олы яулык, аны теккәннәр үзенчә иттереп. Менә теккә шушындай формада була ул. Менә теккә шушындай формада була менә. Менә мосы башның түбәсенә куела. Ә менә бу икесе алар ике чигә якта калалар. Икенчеге дә калыр. Шундый формада киелә. Менә безнең хатошничек бәйләнеше инде белеп бетермибез. Менә шушы аннан соң инде гомер буе шушы ак яулыкны бәйлиләр. Нинди аермалар бар бездә тагын? Менә әйтеп бит татарлардан аерма буларак баш артыннан түгел бездә чигедән бәйләнә тулымнар. Алъяпкысының канатлары юк бездә. Алъяп кыз бит әле ул каплар чүңәтү, ул күпмедер бюстгальтер ролендә үтәгән. Шуңа күрә аның э, өсте билдә түгел, менә бу өстөрәк. Безнең күлмәкләрнең ачык урыны алдан күкрәккә хәл төшә. Чөнки баланы имезергә любой вакытта кирәк булсын, күлмәк салмыйча гына киемизер. Шуңа күрә аны каплар өчен алъяп кыз бәйләгәннәр. Һәм ул муенга хәтле менә. Бизәк инде бу э, руслардан алынган бизәк. Алар гирлянда белән чигерә ятырмышлар. Менә бер баштан башлана, икенче төрле дәвам итә. Э, Исламда аерма буларак, бездә кошлар, күбәләкләр чигергә ярый. Технология, чигү технологияләре, канва дип атала бу. Бездә тамбурлы чигү юк. Тамбурлы чигүне беләсездер, наверное, йөрермен, йөрермен. Менә бу күргәнегез бармы, алия кошларны теге җеп бурло, бурло, бурло, бурло узор ясап чигелә. Менә ул мишәрләрдә бик көчле ул тамбурлы чигү. Ә бездә менә шушы канва технологиясе и шома чигү инде. Иң беренче чигүне башлаганнар менә күрәсезме, кара һәм кызыл төстән. Бу кара белән кызыл төсү бу милли үзенчәлек түгел, бу химия промышленностеның үсү дәрәҗәсе. Иң беренче кызыл һәм кара төс кенә таба алалар. Башка төсләр соңрак барлыкка килә, шуңа күрә беренче чигүләр әле гел кара һәм кызыл белән бара. Иң беренче тукыган сөлгеләргә чиккәннәр, аннан соң күчәләрендә кенә кен сатып алынган материягә күчү, менә монда тоже кас белән чигү инде. Аннан соң күчәләр безнең инде шадра сөлгебез, шадра сөлгегә күчә безнең чигүләр. Инде хәзер киредән яңадан Шомага кайта башлады. Хәзер яхшы сыйфалы шадра сөлге туып булмый. Авылыгызда чигүчеләр бармы? Бар әле.
Мондый әйбер бит нәкәләүсен бал итәк дип сөйләшәбез, димме? Ә бу бездә бал итәк түгел, менә бу. Менә бу ни? Өстенә куелган бит. Ул бай итәк. Аны байлар гына куя алган. Чөнки менә элек карасагыз, элекке күлмәкләрдә итәкләр юк дополнительный. Ә яңаларда инде аларда уже күрергә була бай итәк. Беренчедән, как саклау ролен башкара һәм икенчедән әзрәк Кабартып, калынайтып, зурайтып, матурайтып җибәрә, шулаймы? Элекке вакытта хатын-кызны сайлаганда билдән түбән якның киңрәк, калынрак булган сайлаганнар, чөнки ул бала табырга җиңелрәк хатын-кыз саналган. Нәселне дәвам итәр өчен ир-атлар подсознательный уровеньда менә бу шуны игътибар иткән. Менә буны ясалмада күп дәрәҗәдә күпертү өчен менә шушындый җайламалар эзләп уйлап тапканнар. Муенса инде бездә менә шушындый тамакса дибез без аны. Тамакса ул елга мәрҗәннәреннән һәм тәңкә патша тәңкәсеннән җыела. Менә болай бер генә рәт ул ярлыра ярлыракларны аңлата. Байларда инде аларда зирәк Рәте күбрәк була инде. Икешәр, өчәр рәт булган мөмкин. Йә тәңкәләре булса, тәңкә бу сум дигән аңлата инде. Тәңкәләр булса бер рәт, аннан инде икенче, өченче рәтләрен тиеннәрдән җыйганнар. Менә монда беләзекләр, беләзекләрдә тоже тәңкә бездә. Менә и менә бу кыз баланың кәбен балдагы венчательный перстень. Иратта тәңкә куелмый, хатынга тәңкә куела. Беләзекләр инде. Беләзекләр мондый фасон татар халкында да бик күп. Просто тәңкәле вариантлары юк аларда. Бездә дополнительно тәңкә куеп ясаганнар тагын өстеме. Менә шушы Николай Иванович Ильминский белән Василий Тимофеевич Тимофеев дигән кеше безгә керәшеннәргә махсус әлиф баясый. Менә ул китап. Менә анда безнең бит инде фани бу безнең бит инде татарча булгач татар хәрефләрен Ул хакта Николай Иванович Мельницкий белми әле. Менә алар ө хәрефе менә шундый шулай язалар. Әне менә болай язалар. Ә аның өстендә. И үне менә болай язалар. И безнең алфавитта менә ә, ө, у, ө һәм ны менә ничек языла. Ны һәм г бергә кушылып, ны булып языла. Ф бездә кулланылмый, бездә булмый ул ф.

Ц хәрефе юк инде. Менә шундай х хәрефе юк. Бездә х х хәрефе әгәр дә сүзнең башында торса, мәсәлән, хәр дигән сүз бармы? Бездә ул төшеп кенә кала. Бездә шуңа әр төрле. Әммесе, хәммесе түгел, әммесе. Шулай сүзләр. Ильминский ул безгә генә түгел, Кәләшнәгә түгел, мариларга, удмуртларга, чувашларга да алфавит төзи кириллица нигезендә иң беренче тырышалар гарәп алфавитен бу э, бик зур галим бик күп телләр белә ул махсус татарча яхшырак өйрәнер өчен татар бистәсеннән йорт алып шунда татар арасында яши күпмедер э, ул э, татар белән яхшы аралаша беренчедән инде аның миссиясе була как бы динне саклап калу керәшеннән православиедә калдыру була миссиясе икенчедән грамматика өйрәтү Керәшен мәсьәләсе белән республикага килгән кеше булса, аны безнең Емельянов исемендәге керәшен мәдәни үзәгенең җитәкчесе дип әйтсәң инде, Людмила Даниловна Белоусова обязательно иң беренче сәрдәгә алып килә. Ул булмаса менә Франциядән безгә Ален Вио дигән кеше килде. Аннан соң керәшен мәсьәләсе белән килгән кызыксынган кешеләр Обязательно килә, мәсәлән, э, Японияныкы безнең Акира Сакира исемен кай исемен әйтә алмыйм, то инде менә ул булды, булдыганы барган бездә. Аннан соң Севастьянов дигән егет постоянно безнең э, әйберләр буенча диссертацияләр яклады инде. Андый кешеләр э, бар. Әйе, Германиядән кайткан кешеләр бар туган арын эзләп. Менә быел Тулы шәһәреннән кайтты күптән түгел бер кыз үзенең нәселләрен эзләп. Аннан соң шулай әкрен-әкрен кайталар, сорыйлар.